Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, язучылар, милләттәшләр. Менә күз алдына китерегез, 95 ел Казан китап хәләчеләр системасында шундый бик кызык кына ел китабы дигән бәйге уздырыла. Шушы бәйгедә 95 елны бер кемгә дә билгеле булмаган Аны беркем дә белмәгән безнең менә булачак язучыбыз Локман Закир э, э, урыс телләре, э, урыс телендә язылган китаплар номинациясендә беренче урынны ала. Һәм ул бөтен шокорда һәм яшь язучылар булмый, берсен әйткәндә дә бар. Инде ничә яшендә була, 60 узган була. Аннан соң шундый фактлар билгеле була, ул китап Мустафа дип атала китап, Ул 500 данә тираж белән генә чыга. Һәм шушы китапны ул чыгарыр өчен менә дигән машинасын сата. Һәм шушы машина акчасына китап чыгара. Менә шушындый фидакарь кеше шулай дип безнең арага керә, татар әдәбиятына килеп керә. Һәм бу, Аллага шөкер, бүген дә ул безнең белән бергә. Хәерле Кич, хөрмәтле тамашачылар, каләмдәшләр! Без бүген бик үзенчәлекле вакыйгада катнашабыз дип уйлыйм мин. Чөнки Локман Закирның юбилее, аның туган көне әле унтугызы, бүген егерме икесе, өч көн генә үткән. Без аны унтугызында үткәрмәкче идек, тәүге әйтә, юк, егерме икесендә үткәрәсем килә, ди. Аннан соң иртәгә бит инде Совет Армиясе көне дә. Ә Локман абыйның яшьлеге армиядә үткән. Ул хәрби очучы була. Дөресен генә әйткәндә, аның биографиясе, гомер юлы, гомер юлы бик кызыклы. Ул Мамадыш районының Авылыйсын Ашышма, Шүрәле Ошма, Түбән Ошма дигән авылда туган. Анда аңардан башка менә күренекле безнең галимебез, фәннәр докторы Хуҗи Мәхмүдев, мәрхүм инде хәзер, безнең халык шагыйре Зиннур Мансуров һәм алар шул ике шәхес арасында үзе бер энҗе-мәрҗән булып җемелдәүче безнең Локман абыебыз бар. Ул шундый татар авылында укып, татар мәктәбен тәмамлап, җиде класс, аннан соң китә инде ул хәрби училищега. Һәм гомере, дөресен әйткәндә, урыслар арасында үтә, шуңа күрә инде ул менә урыс телендә яза. Ләкин. Аның уйлавы да, сөйләшүе дә, фикер йөртелеше дә чын татарларныкы. Мин аның белән инде күптән аралашам. Күптән дип, минем өчен күптән инде ул. Локман абый өчен ул бик кыска гына вакыттыр дип уйлыйм. Ул шылтыратып, чылтыратып хәлне белә, Берәр нәрсәне язган әйберне укыса инде аңа үзенең мөнәсәбәтен белдерә, әле үзара гына түгел, бүтән кешенең берәр әсәрен укыса да. Менә аңа 95 яшь, ул һаман да актив, һаман да шундый өлгер, бер нәрсәгә дә битараф түгел. Менә 90 нчы елларны Хәбир искә алды, безнең исебездә, Огонёк булсын монда, менә Мәскәүдәге нинди теге сүз иреге чыккач, нинди шундый либерал, азатлыкка чакырган матбугат чаралары булмасын, Лыкман абыйның язмалары гел чыгып тора иде. Алар озын түгел, кыска гына, кечкенә, әмма теге төш кенә диләр бит әле, берәгәйле язмалар, үзенең фикерен куркмыйча әйтә торган кеше, ул хәзер дә шулай, ул үзгәрмәде. Бик күп кеше үзгәреп бетте, менә. Сәяси вәзгыять үзгәргән саен кешеләрнең үзгәрүен күреп шаккатасың. Ә Локман абый һаман шул. Шуңа күрә ул инде мине үзен фикердәш дип саный, мин дә аны фикердәш дип саныйм. Һәм дөньяда шундый өлкән яшьтәге фикердәшең булуы ул бик зур бәхет. Шуннан соң менә әйткәнемчә аның язмалары озын булмый, ләкин инде теге чагыштырмача озынрак әсәрләре дә бар, Әдәби, Мостафа дигән мәсәлән. Әсәре бик нык укучыларга ошаган иде, аны бик яратып укыдылар. Ләкин тора-бара менә аның үзенең жанры шушындый кечкенә һәм төпле язмалар, публицистика да, әлбәттә, русча язса да, без инде монда татарлар арасында хәзер русча белмәгән кеше юк. Аны нәрсә дип әйтергә? Сөенечкә дип әйтсәң дә дөрес булмас, кызганычка дип әйтсәң дә дөрес булмас. Телләрне белергә кирәк. Ул әдәбият тарихында андый әйбер бар. Гомер буе, мәсәлән, инглизчә язып, Кинсан идеологиясен, философиясен Бирүче язучылар бик күп. Бу инде менә колониаль безнең язучы лар икәнебезне күрсәтә. Менә былтыр без аның шушы иҗатын бәяләп, Язучылар берлеге идарәсе аны Гаяз Исхакый премиясе белән бүләкләгән иде. Аның инде теге матди ягы аңа барып иреште булдырып, ләкин ул битене бит өйдән еш чыгып йөреми. Мин дә инде аны берәр тантаналы, халык җыелган вакыттарак тапшырырмын дип бераз сузган идем. Менә Ходайның хикмәте, аның 95 яшендә шушы Исхакый премиясенең медален һәм таныклыгын тапшырам сезнең алда. Бу Лыкман абый үзе дә сөенгәндер дип уйлыйм, чөнки менә ут китабында ул турыда язганы бар, менә минем фикердәшемнең премиясен ниһаять миңа бирделәр, ди. Муса Җәлилгә дә искә алган. Ә мин үзем инде, дөресен генә әйткәндә, аңарның аның үзенә караганда ныграк сөенәм. Чөнки шәп язучы икән, ул бәяләнергә тиеш, ул онытылып калырга тиеш түгел.

Аксакаллар шурасының рәисе Рәүф Ибраһимов килде һәм Фаик Хәмит Вәлиди, әйдәгез сәхнәгә сезнең сүзләрегезне әйтегез. Җәмгыять табибы, котлаунамә әдип Локман ага Закирга 59 яше килә. Кереш, син эчүче авиатор. Һәм мин дә бит авиатор. Күп укыдым сине, Локман, бүген син мине тыңлап тор. Хатыннар бәби тудыра, ир затларны туган җир. Лачын ир дисәң, ул нинди? Ул безнең Локман, Владимир. Андый ир юлдан тайпылмый, баш имәс, билен бирмәс. Кемсәләр кушуы буенча кара төсне ак димәс. Куллары канат булсалар, ышар иде бөркет күп. Локмандай ир меңгә берәү, бөркетләр Тумыйлар күп. Күкләр дә очып күрсәтте. Яши шынып җирдә. Сөендерим, дип дус-ишләрен кунаклады биредә. Китерегез аңа чәчәкләр! Локман ага бик тә лаек. Йөз тулырга биш ел калды, дип дустым боекмаеп, каләми затның гомере Үлемсез итә дәвам Алар әсәрләрен укып Җәмгыять дәвалана Синдәй каләм әһеленең Бәхете шулдыр әдип Котлавымны тәмамлыймын Рәхмәт сүзен әйтеп. Рәхмәт. Рәхмәт әти-әниләргә. Шигырьне баштырдыгыз, яме. Җәмәгать, без үзебез дә бик яшь түгел инде, әмма ләкин озакманга озакманга хәлләр карап торам да. Менә бар бит инде төньяк боз диңгезе. Анда беренче булып нәрсә бара? Боз баткыч бара. Анасына калган кораблар кушылалар. Без дә Локман әфәндегә бозбаткыч сыман карап торабыз, аның артыннан әкрен генә юлланабыз инде. Шуңа күрә без аңа бик олуг теләк белән мөрәҗәгать итәбез һәм сокланып сезнең әсәрне укыйбыз. Әле без Карамарка сорамында утырган вакытта беренче мәртәбә аны Гнездо кукушки дигән китабы чыккан иде, шул китапны безгә беренче булып укырга Ник килеп булды? Ул вакытта шундый гы заман инде. Ишегемә кереп, кунак ашы, корал кашы дигән шәгырь Ломан әфәнде, менә сезгә үземнең дә бер китабымны, бер китабыны бирәм. Бу китабымны укымасам да була, укымасагыз да була, ни белсәгез, бу китапның эчтәлеге тышында, җәмәгать. Кем тышына игътибар белән карый икән, эчендә нәрсә язылган белә, шуңа күрә бу китапны сезгә бүләк итәргә рөхсәт итегез. Рәхмәт.
Тагын бер генә җырлабыз. Әһә. Менә син менә бу тусыктан алайса. Әһә.
Җәмәгать, без аксакаллар юридический лицо, шуңа күрә безнең мөмкинлегебез бар. медаль тапшырырга. Бу рәсми рәвештә, шуңа күрә Шәрәфле аксакал дигән медальне сезгә тапшырырга рөхсәт итегез. Бу безнең утырышта кабул ителде. Без һәрвакытта шундый үзебезнең карарыбызны чыгарабыз да инде һәм шушы карар нигезендә билгелибез.

Сигезенче ел Түбән Мамадыш районының Түбән Пошма авылында Локман исемле бала дөньяга килә. Анда ишле гаиләдә үсә инде ул. Һәм, дип әйтим, шундый бер ситуация барлыкка килә анда гаиләдә. Бөтен кыз балалар исән туалар, ә менә ир балалар барысы да үлеп барганнар. Шуңа күрә инде бу балалар үлмәсен дип, аңа Локман дигән исем кушканнар. Чөнки Локман дигән исем, ул аңлата

Барыбызга да мәгълүм аграр университет бар. Монда аның менә анда студент укый безнең. Барысы да авылдан. Бүген инде алар әзрәк килделәр. Әмма дә ләкин килгән җегетләр берсе җырлый икән. Шуңа күрә мин хәзер менә шул аграр университетка килгән җегет. Хәзер мин чакырам яшь егетне.